Minto bwairire amachuma na amasase, erieta riane nkoroku Penny, seito nyandoche ibere, enga buna nyegenete ase ekero eke bono iga, inche ngocha koba omong'ina bwa omoerio ogokwana ekegusii, kobwatekana abanto abange ase efamiri yane, ntobudiseti baina baito kegusii, naende ngocha iga iga buna omong'ina bw'ekenyoro, because bono naikire emiaka eri nkorokwa omong'ina, nasire kobekorera, iga ekero amang'ana akoba isiko nabo okonyora ngoteba ng'a tiga ndaira chinsa chiane, inche ndute ekindi buna omong'ina bw'ekenyoro kare. riria abanto batarang'anya korwa aria ebinyoro ekero amang'ana are gosareka nabo abanto bare gocha amo, bakwana rende abanto baria bakorokwa elders, abagaka na abang'ina. Inche bono ni- nimbwate amasomo nesomire ebinto nesomire korwa nagakiinete mpaka bono emiaka ere naikire, inche na omong'ina bwa emiaka hamsini na moja, nimbwate abana bane, omonene are emiaka o sirini na sita, omomura omoiseke o sirini na tatu, omomura o sirini naende omomura ikomi na tatu. Bono egento ntagete gokwanera naende ninde na omochie one aa ribwo one bokamba noo ngasogete naro aberire oo ndasere. Egento ntagete gokwanera narorire Lakini nebundisete kare, lakini ntaete nsemi abanto ba- bakorwa maega, abanto abake, negento gekorokwa endamwamu y'omogusii. Namaete endamwamu y'omogusii mpaka twenty seventeen, ekero naigorete egroup y'amasase May,

for four years nkarusia ronga ngacha America. Bono ngatwara ng'a natware enchara ya abasubati abagusii, gose abanto baito abagusii because bono oroche ase emenyete abagusii mbaiyo. Nkaigura egroup ya masase. Nario nanyorete ribaga ritang'ani korora endamwamu ya omogusii. Tiga endamwamu y'abana abamo bagongete orobera oromo, endamwamu abanto abagusii babwate. Igo nakagete ng'a ngocha aria ase egroup eria, tosemani na abasubati abagusii, tokonyane, to baria batari konyara toche amo tobekane amo, nkanyora ng'a gento eki nkeiyo. Abasubati aba bagachaka konduania bakanduania bakanduania aah nkagenderera gokwana because bono inche na omong'ina naende by the time ngocha social media nkong'ete nkineti abana inche tindi mwana igo onde taiyo okondama ng'a erinde ntige eki nare gokora. Nagendete eki nare gokora lakini eeh nkarwa ase egroup eria ngacha ngacha koigora epage. nongokwanere korwa ase epage yane, abanto baria bare egroup ngatiga abanto baria bare egroup, because bono twatebererete ebitina na abasubati aba, naende I could not understand, the reason why ntarare ko understand, abana abange baria tokinerete escheme, and I want to speak on behalf aba abana baria twakinerete escheme ekerogo kiane, escheme abaamate bare are are are, okore omoamate akare. Aare tori korora baamate in fact. Oboremo abanto b'eskimu kare ababwate oboremo obonge sana. Abanto aba barenge eskimu na abanto bang'anyete koru chinka chiabo inka boiboru ngesima iranya noo toruete. Tata akang'anya agacha kogora oboremo eskimu. Igo bono buna nche nkinete aria nyandoche ibere, bitina timbirochi buya buya nande amwamu tinyirochi Nkonyi nkoigunde ng'a endamwamu nero ebitina nero, lakini tinyerochi, ase eng'encho esiki mwari abaamate kera omonto iga are busy agokora ebinto biaye abanto bagorete oboremo. Igo bitina mbichieti koba binge mbinyore, ebitina nacha kobinyora amasase ime. Okay. Tata ekero achete America the first time agocha togocha gokwana nere as adults, iga ang'eresete egento kiamorusetirie esimani ebitina. Ebitina bia abamura bamwabo, ebitina bia abaka abamura bamwabo, nere konya ogareirie abanto baye iga abwate abang'ina batato, na omo na na abana abange. Amanya konyora ng'a bamura bamwabo bamosigegete ebitina, agacha akagora enyange, bamoura enyange. Riria arure emeremo, marogoba enyange abwate bamoura enyange. Akarora, tiga ng'anyie abanto baane koruga iga, ng'ende asare nchigokineria abanto baane ororo. Egakeyia ebitina. Chistori echi twachiigure chinyinge sana, nonya na ebuku ekero ogosoma, in the beginning siblings nabo babeire bakorwana, abanto abamo nabo babeire bakorwana. Teri ng'a na egento ekegeni ng'a bamura bamwabo tata ng'a nkorwana bare gose basubati bamwabo nko chikamati ngoko, eyio na egento kere kawaida, rakini Abanto mbare bakorora ebitina mapema baerusie oo, naki natagete gokwanera reero, engencho Tata eruseti ororo. Ngacha ase nasogete egega bokamba, nkanyora Tata biara, obwekaine Tata, nkanyora nere iga agorete oborimo are aare, tamenyeti na bamura bamwabo, akagora oborimo amenyete aare, abaamate kera omonto oro iga agorete oborimo, na rimo okomenya na amani. Chividio echi chigendererete nkobua chinde omojournalist okorokwa Kasungura I think that is the name akorete ebina gose chistory chia abanto bakobuna amaremo enkoro chinguru chiang'erera lakini chinguru echi chikong'erera because tinareti tata ongwe nigo anduseti chisteps chinyinge Tinchieti korora bitina bia bamura bamwabo, gose bia bakabamura b'omochie oyio, aa, bori amisiani. Tindochi kende gionsi. Ebitina nabirorire amasase. Omonto agogosigeka ogochaka gokorigia ebitina. Haya. Alafu bono twamanyire gocha abanto baria twatang'anete iga iga, gose okonyora abanto bamwabo abana abamo ba, ba, oyomo agatang'ana Agakora omokia akareta abana bamwabo. Abana baria bamwabo ekero baikirie iga iga Amerika, babeire ababisa. Abana abamo barare tenda eyemo, bare iga iga Amerika, eh, mbari kororana babeire amaguta na amache, eh. Ng'a babeire nyokobiara, nyokobiara nere motari kororekana, okororana, eh, abana abamo, ase engencho ye chindamwamu, okonyora goteba ng'a aye ng'a bono gakwerora ase engencho abwate chibese, ase engencho are edoctor, akwerora ase engencho, yaani ebitina bia abagusii mbatebi mbogoreti nkotegerera chistori korwa chipage echi nkorande, obo morakumie, ebitina ebi bokonyora omonto atebererete, eh. Ebitina bitari semi. Moiso onde narore egari y'omosae onde, ng'a akaenda akagora egari, chimeri chinde agorete, akaenda agachia gokwania abaibori baye, egari yaye egasamba. Emiaka yaetire seito aria, eh, seito iranya. Omomura obo omwamo atoite aka, agakenywa na mokaye iga toroche ase engencho y'endamwamu, agakenywa, agakenywa, agakwa pi. Abanto baitirwe. Minto ase bari twesomiri gose twarorire amang'ana are isiko aa, abana abasae bari mogontegerera, Ekero kwarorire ebitina, na bibe omosacha oo, na bibe omwana oo, na bibe emeremo, na bibe ande onsi ase ogoeta okonyora omonto agokorigia ebitina. Kaba omwango gotama korwa ase ebitina, tiga goteberera ase ebitina. Ebitina iga obwate esumu embe obogima bwao bokoera. Esitori eri naroche ya kaka sungura abwate abasubati batato eh ng'ina tanyorete momura ng'ina akanyong'o omosubati ache acha koba korenda ng'ina abaiseke baria naende bairanire batebire oborimo bwabo batagete abamura baria baretetwe ng'ina anyomete omokungu oria ng'ina anyomete acha komonyorera abana Bono ne chisegi bare, ngategerera, naikaransete iga iga, ngategerera engakumia ng'a yaani bono abana aba mbari bana bamo, rakini omokungu oyo ganyometwe kare ekero tare konyora bamura, okware konyomera omokungu akonyorere abana erinde abanto babe are omochie oria bakorende. Abana aba baretirwe, naende abana aba bonsi pi mbaiboiri mochie oyio baretetwe, babeire bono mbatagete basibati baria bache aa, oyomo akamanya goteba ng'a abasibati aba baminto batagete baonie oborimo. eki nacha kobatebia, epointi enyeng'e sana, ekero kwarorire ebitina naba omwana oo, naba iso, naba tata ominto, kaba omwango gotama korwa ase ebitina, kaba omwango kwerusana nini nebitina. kaba omwango ogweatanana nebitina. Ebitina ebi igo okobeka biagosaria obongo tori konyara onyore chinsa okore orengererie. Ki kwarorire omonto agochakire ebitina? Imokia ebinto biao korwa abwo ase biare karwo. Eyio nere emessage natete kobaretera. Nyasae abaseseni.